Dɔm a, ɛhe na yɛfiri? Adriana, Ɛhe na yɛfiri? Adriana yɛ abusua. Ɛyɛ abusua a yɛ yɛn nyinaa yɛka Akan abusua ho. Yɛfiri Akan abusua mu. Na Adriana no asekyerɛ ne sɛ aduane nyɛ nna. Aduane nyɛ nna. Nti aduane nyɛ nna no na ne Twi no yɛayɛ no aduanna aduane ɛnyɛ nna ɛnti history ɛfa dɔmaa ɛne aduane ho deɛ ɛdi kan ɛna maka no sɛsia no ɛnti sɛ woka sɛ me meyɛ aduanani meyɛ aduanani mapa aduana no ase kyɛ ne sɛ aduane ɛnyɛ nna sɛ aduane buu so aduane no dɔɔso ɛnti yɛfrɛ yɛn aduana Aduana yɛ kraboa yɛ ɔkraman anaa ɔkraman a egya tua n'ano. Nti yɛba Akanfoɔ abusua mu a a yɛwɔ Ghana a, nkyekyɛmu no yɛ nwɔtwe. Na ɛmu baako ne aduana. Nti aduana no, yɛn akraboa yɛ ogya. Tete nananom abakɔsɛm kyerɛ sɛ Aduanafoɔ yɛ na yɛde gya baeɛ. Aduanafoɔ yɛ na yɛde gya baeɛ. Na deɛ nti a gya yɛ na yɛde gya baeɛ ne sɛ, ɛyɛ ɔbaapan no bi a na ɔwɔ Aduana abusua mu. Aah ne din de Maame Musu anaa Maame Musu. na ne kraman kɔ wuram. Kraman no ɔreba no, na egya retua n'ano na ɔde baeɛ ma no na mo de yɛ aduane diiɛ. Nti yɛka sɛ aduana ni anaasɛ yɛka sɛ ogyaase ogyasefoɔ mu ɛ yɛnsuro ne sɛ yɛfiri gya mu yɛyɛ gya ma yɛ aduanafoɔ na yɛdi gya. baeɛ wɔ Akanfoɔ abusua ahodoɔ no nyinaa mu. Wobɛbisa sɛ, a na na saa ta no aduane bɛn ɛna na yɛ nana mo di? Wɔdi aduane a nnɛ wɔdi yɛ a, nanso so gya a yɛde sɔ aduane ɛnoa diiɛ no, ɛyɛ family no nyinaa no, ɛyɛ yɛ aduanafoɔ ɛna yɛde gya ɛbaeɛ. Ɛyɛ yɛde hyia ne kraman kɔkɔfa gya. de baeɛ. Ɛno na ɛmaa Kain abusua no nyinaa no, obiara nya gya a ɔde yɛ aduane. Ɔhena na ɔdi abusua a ɛyɛ aduana abusua no so no, ne yɛfrɛ no Nana Kusi Amoa. Ɛna ɔbaa hema a na ɔno nso so so ɔdi hema wɔ aduana abusua no so berɛ a na yɛwɔ ɛyɛ Sudan mpata mu no, ɔno nso wɔfrɛ no Ɔbaa ahemaa aah momoa momoa m-o-m-o-a-h momoa. Nana baa momoa, Nana hemaa momoa anaa ɔhemaa momoa. Ɛnti ɔyɛ ɔhemaa momoa ɛna ɔhene a yɛfrɛ no Kwesi amoa ɛna wɔn di yɛn anim. adeɛ baeɛ. Na saa mpanimfoɔ yi a mabɔ wɔn din yɛ nananom no, wɔyɛ warriors. Wɔyɛ akokodurofoɔ, wɔyɛ akofoɔ. Nti wɔdi ɛyɛ Aduane abusua no mu. Ɛfiri ɛyɛ Sudan mpata mu hɔ nante yaaaa kɔpɛ asase tena so. Na bere a yɛn nananom firi ɛyɛ kuro a mebɔɔ din Sudan mpɔtam hɔ no, wɔnanteeɛ ara, baabi a ɛdi kan a wɔbɛsoɛɛ yɛ Côte d'Ivoire mu. Na Côte d'Ivoire hɔ no, kuro a wɔfrɛ no Hwerego, ɛhɔ na yɛdii kan bɛpueeɛ. Na berɛ a yɛtra ase a, yɛase redɔre bebree no, na ɛyɛ sɛ nananom san tutu so kɔkɔpɛ asase a ɛso sɛ ɛbɛyɛ a nnipadɔm no nyinaa bɛtumi anya baabi atena. Ɛnti yɛn nananom yɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛfiri Cote d'Ivoire na wɔanante akɔ akɔpɛ asase foforɔ na yɛatumi atena so. Na a tete mu no, anaa a tete mmerɛ mu hɔ no, sɛ yɛn nananom retu kwan a, anaa wɔretu akwantuo mu a, ɛyɛ nkokorafoɔ, mmerewafoɔ, apemfoɔ a wɔnyem ne nkoraa wɔgye wɔn wɔ akyi, wɔmfa wɔn nkɔ. Nti sɛ ɛba sɛ wɔrekɔ a, na wɔapɛ ɔhene bi de ama ɛyɛ dɔm no a aka akyire no sɛ ɛbɛyɛ a ankɔ ankɔfa ɔhaw bi ma. Ɛnti no, berɛ a yɛn nananom ɛfiri Cote d'Ivoire ɛrenante asena akɔpɛ asase foforɔ no, ɔhene a wɔde no sii so a na ayɛ sɛ ɔhwɛ abusua no a aka akyire no, Nananom ne no di nkra, yɛfrɛ no kɔsɔpɛ. Na nanamo de no di nkra, nti nkradie no a wɔdiiɛ no na ɛbɛyɛ din de too nana no so a yɛfrɛ no sɛ nana adi nkra. Ne din ankasa ayɛ kɔsɔpɛ. Nti ɛyɛ nana adi nkra kɔsɔpɛ. Na sɛ ɔno ne ɔhene a yɛyii no sɛ ɔnhwɛ Cote d'Ivoire, ɛyɛ yɛn abusuadɔm a ɛwɔ hɔ. Ɛnɛ wokɔ Cote d'Ivoire Bono abusuakuo ahodoɔ nyinaa a ɛwɔ Côte d'Ivoire mu no, wɔn hene no, yɛfrɛ no Nana Adinkra Kosopil. Na ɛme sɛ nnipa bebree adwen nkɔɔ so. Sɛ woba Ghana a, ɛnnɛ yɛ man Ghana mu a, Yɛwɔ ɛɛ symbols ahodoɔ bebree a wɔadorɔ a ɛyɛ Ghanaian symbols. Na nnipadɔm no bebree a adwene yɛ wɔn sɛ saa symbols no ɛyɛ Asantefoɔ dea. Ɛno nti bi koraa tumi ka sɛ Asantefoɔ symbols anaa Asante symbols. Na symbols a yɛhu wɔ Ghana a ebi ne Gye Nyame, ebi ne ɛɛ. na mebɛwu ansa na mawu ne saa symbols no a yɛhu wɔ Ghana nyinaa no. Woba Ghana sika so a na yɛde gye Nyame na na ato so. Nti saa symbols no a yɛhu ne wokɔ Akanfoɔ kingdoms no nyinaa wobɛkɔ no na saa symbols no bi bobɔ hɔ. Saa symbols no nyinaa ayɛ yɛ nana a ɔwɔ Cote d'Ivoire a yɛbono abonofoɔ yɛ hene a ɔwɔ Cote d'Ivoire a yɛfrɛ no Nana Adinkra. Ɔno na ɔde ne nsa de nwene saa uh, symbols no nyinaa. Nti saa symbols no a yɛhu wɔ Ghana, gye nyame, sankɔfa ne deɛ kekakekakeka ho no nyinaa no, ɛyɛ bonofoɔ nsa no adwuma. Nana Adinkra na ɛde ne nsa nwene saa nneɛma no nyinaa. that is the reason nti a saa symbols no a ɛwɔ Ghana sisiei no, yɛfrɛ no adinkra symbols. Adinkra symbols. And the reason nti a ne din yɛ adinkra symbols no kyerɛ sɛ ɛyɛ aborofoɔ yɛ hene a yɛgya no wɔ Cote d'Ivoire no ne nsa ano adwuma nti ne din na ɔde too so adinkra. symbols, adinkra symbols. Wokɔhu sɛ yɛadorɔ gye Nyame de ato obi fie ho, wokɔhu sɛ yɛadorɔ Nyame bɛwu ansa na mawu a, saa symbols no nyinaa no ɛyɛ aborofoɔ na ɛyɛɛyɛ. Ebia na wonim ɛnɛ, mama wahu. Ɛnti berɛ a yɛfiri Côte d'Ivoire na yɛn anamɔ ɛnante mu ara no, ɛna wɔbɛpie ɛyɛ ɛnɛ present Ghana. Na berɛ a na Kasada mu ngyɛmu, berɛ a na yɛwɔ ayɛ Sudan mpɔtam hɔ no, na we, we, we were one, the Akan family no, we were one under uh, Ghana Empire, old Ghana Empire. Sɛ what Ghana Empire pɛn a, ɛyɛ saa berɛ no hɔ. ɛna na Ghanafoɔ nyinaa na yɛwɔ. Ɛyɛ Ghana Empire. Ɛno mu ɛna yɛ Aduana abusua yɛfiri baeɛ. Nti berɛ a yɛnam mu a mpanyinfoɔ ɛde dɔm no ɛnante akɔpɛ asase a ɛtrɛ na ɛbae na ɛso sɛ ɛbɛyɛ dɔm no bɛtumi anya baabi atena no. Ananteananteɛ no mu a na wɔbɛpue ɛyɛ kuro a yɛfrɛ no Akwaamu. Ɛnti sɛ wote sɛ Dɔmafoɔ firi Akwaamu a, yɛfiri Akwaamu Anwene so. Akwaamu Anwene so. Ɛyɛ hɔ, ɛyɛ Volta River no side hɔ. Ɛhɔ ɛne first place a yɛbaa Ghana yɛbɛhyeɛeɛ. Na yɛn nananom a wɔde baeɛ sɛdeɛ madi kan aka no, ɛyɛ ɔhene Kusi amoa, ɛna ɔba panyin anaasɛ ɔhemaa momoa sɛ na wɔn anyini ɛna tete no nso akwantuo no a wɔtu no ɛnyɛ kaa ɛnti no ananteanante no ɛma wɔn brɛɛ ɛnti berɛ a wɔbɛduru ɛyɛ akwa mu no ankyɛ ɛna saa ahemfo mmienu no wɔwuiɛ. Na berɛ a wɔwuiɛ no akyi na ayɛ sɛ wɔpɛ ɔhene a wɔde no bɛsi so ne ɔhemaa a ɔbɛdi ɛyɛ Aduane abusua no anim. Nti Aduane abusua a yɛbaa Ghana no, yɛn first place from Cote d'Ivoire a yɛbɛ landeeɛ yɛ akoa mu anwene so. Na tete no, na saa berɛ no baabi a na yɛn ahemfie wɔ, na wɔfrɛ hɔ akoa mu fie. Akoa mu fie. Baabi a na tete na yɛn ahemfo na wɔtena no, na yɛfrɛ hɔ akoa mu fie. Ɛnti sɛ wote sɛ obi reka sɛ dɔmafoɔ firi akoa mu, anaasɛ aduanafoɔ firi akoa mu a, n'asekyerɛ na makyerɛ no, na mmom ɛnyɛ akwamu ankasa na yɛfiri, yɛfiri Sudan mpata mu hɔ. Ɛhɔ na yɛfiri anante baa Cote d'Ivoire, ɛna yɛbaa akwamu. Nti yɛbɛduru Ghana no, akwamu ne kuro a, anaasɛ borɔno a, anaa asase a, ɛdi kan a yɛbɛseɛ ɛwɔ so, akwamu. Na yɛfiri akwamu no, ansa na yebefiri akwa mu no, yɛn nana Kwesi Amoah ewui na wanyin wago. Ɛna yɛn nana baa ɛyɛ Mommoa so ewui. Ɛnti na ɛsɛ yɛpɛ ahemfo a yɛde ɔmo ebesi adeɛ a akondwa so. Ɛnti ɔhena as at the time yɛfaa no sɛ onyɛ ɔhene ɛwɔ Akwamu, yɛfrɛ no Nana Kwafo Akoto. Ɛna Ɔbahema a wɔayi no sɛ ɔno nso so nyɛ hema na ɔnni Aduane abusua no anim. Ɛno nso yɛfrɛ no Esi Duma. Obi bisa sɛ, ei, sɛ esi dɛn nka yɛmfa ntedin o. Na ɛyɛ dɛn ɛna wo nana ɛkɔ wɔkɔ deɛ esi. Na Bi mo koraa so nnim sɛ Mfantefoɔ yɛn mu na wɔfiri. Mfantefoɔ nyinaa yɛ Abonofoɔ. Wɔn nyinaa firi yɛn mu. Alright. Nti ɔbaa hema a yɛbɛduru ɛyɛ kuro a yɛfrɛ no Akwaamu. Ahema a wɔde no maaeɛ na wɔfrɛ no Esi Duma. Ana ɔhen na wɔdze no maa hɛn yɛ Kwafo Akoto. In fact, Esi Dumah no yɛ yɛn Nana Kwafo Akoto ne nuabaa prɛko pɛ. Ntsi dza ɔkɔbae no sɛ, Nyame yɛ adom ma yɛn nanabaa Esi Dumah nyinsɛnee wɔ Ntafoɔ mmarima mmienu. Na Ntafoɔ mmarima mmienu no, baako din yɛ Ata ama Niampɔ. Wɔn nyinaa din yɛ baako. Na nsonsonoeɛ a ɛwɔ wɔn din mu no yɛ Kakra ne Panyi anaasɛ Borɔfo sɛdeɛ yɛka no Senior and Junior. Nti yɛn na ɛsi Duma nyensa no wɔ ntafoɔ mmarima mmienu. Na Wɔtraa hɔ mfe bebree, na ankyɛ na Nana Kɔfɔ Koto wuiɛ. Nti Nana Kɔfɔ Koto wuiɛ na ɛsɛ sɛ wɔsane pɛ ɔhene foforɔ a wɔde no bɛsi so. Nti ɔhene a wɔde no hyɛɛ ɛyɛ yɛ Nana Kɔfɔ Akoto anan mu no, wɔfrɛ no Nana Ansa Sasraku. Nana Ansa Sasraku. Yɛanya ɔhene foforɔ. But don't forget sɛ madi kan aka kyerɛ wo sɛ yɛ hemaa no a wɔde no maa yɛn berɛ a Nana Momua ɔbaa hemaa no wuiɛ no, ɔhema a wɔde no hyɛɛ yɛn anan mu wɔ Akwamu yɛ Nana Esi Dumaa, Nana Esi Dumaa. Na Nana Esi Dumaa no, abakɔsɛm no kyerɛ sɛ, Esi Dumaa no nyiniiɛ ara duru mpɛmpɛnsoɔ bi, ɔte akonnwa mu. Abusuafoɔ no kɔkɔduruiɛ no a wɔhuu sɛ Nana te hɔ no, na ɔbaahemaa no adane statue a nnɛ yɛbɛka no sɛ sɛdeɛ amanfoɔ ka toy no. Ahu sɛ Bible ma history bi ɛna ɔka sɛ ɔpanyin a yɛfrɛ no Lot ne yere ɛdane nkyirisie. Nnipa bi mu ɛngye saa nneɛma no bi ani. But aduanafoɔ yɛ hema a wɔfrɛ no Esi Duma ɛwɔ Dɔmaa abusua a ɛwɔ Akwamu. Maame no nyinii nyame ma no mfiri tentene onyini yaa but wanwu. Na yɛ na ɛha adwene sɛ woka nsɛm bi a nnipa bi ngye nni. Nnipa bi gye akyingye. Enti yɛ nana baa ɛyɛ dumaa ɛwɔ akwamu. Akwamu awanwene so asɛ na meka yi. Yɛ nana baa no ɛnyini yaa wanwu. Ɔmo kɔɛ na wadane statue ɛte akondwa mu. Ɔda so wɔ hɔ abɛsi ɛnɛ. onwui. Don't forget sɛ mese ɔmo de ɔhene a yɛfrɛ no Ansa Sasraku ɛna ɔmo de besi adeɛ. Ɛna ɔhema no so nyini yaa bɛdane statue. Nti ɔmo de ɔhema foforɔ hyɛ n'anan mu. Na saa ɔhema no a ɔmo de hyɛ n'anan mu no, ɔhema no so ne din afrɛ no Nana Kumdaa Nana, ne din ne no. Na saa Nana Kum Nana no yɛ obi a spiritually no she was very powerful, very very powerful. Na ɔwɔ tumi. Sɛ yɛ nnɛ yi a, nka ebi a wɔbɛfa no sɛ ɔyɛ kɔmfoɔ koraa. Because nɛ sɛ yɛhu sɛ obi wɔ tumi bi soronko bi ɛboro so a, na wɔyɛ de na akɔ akɔm mu. But yɛ nana baa no na ɔwɔ tumi ankasa na ɔwɔ spiritual powers spiritual powers na ɔwɔ tumi paa ɛnti yɛ nana no a ɔmo yi no mu ayɛ bɛrima no ɛyɛ ansa sasraku ɔno so ne nua baa ɛne ɛyɛ nana kum daa nana no ɛnti ansa sasraku no ti ase no ne wɔfa seɛ nom ɛne ntamfoɔ a ɛyɛ yɛn nanabaa si duma awo mae no. Ɛnti no, ɔhu sɛ panyini deɛ ɔne akoraa te hɔ a, ɔtrae sɛ ɔbɛka asɛm a ɛbɛma akoraa no anigye awie pɛyɛ na ama akoraa no so atim atu anammɔn a ɛfata. Ɛnti sɛ nana ɛsoma ne wɔfa aseɛ no bi a, ɛyɛ ansa sasraku. Sɛ ɔsoma ne wɔfasɛ kakra kakra, ebia kɔ na kɔkɔsa nsuo brɛ me kakra kɔba ɔsɛ kakra, woayɛ adeɛ paa, menni hɔ a, mewu a, ɛyɛ wo na wodi adeɛ. Sɛ panyin nso na ɔbɛsoma no a, panyin no kɔ a, ɔba a, ɔse panyin, woayɛ adeɛ paa, sɛ mewu a, ɛyɛ wo na wobɛdi adeɛ. Enti na ɛyɛ ade a na ɔtaa ka kyerɛ ɛyɛ ne wɔfaseɛ nom ɛyɛ ɛɛ yɛ nana baa ɛyɛ esi esi duma ne mma no ɛwɔ ntaafo mmienu panyin no ɛne kakra wɔn yɛ mmarima wɔn nyinaa din ɛyɛ baako nti yɛfrɛ wɔn nana amani ampɔn kakra nana amani ampɔn panyin sɛdeɛ nka na yɛka no senior and junior no. Saa ara na ɛteɛ. Enti ɛkɔ hɔ kɔbaa sɛ ɛberɛ bi so duru yi ɛna ɛyɛ yɛ nana Ansa Sɛsrɛku ɛwuiɛ. Na berɛ a Ansa Sɛsrɛku ɛwuiɛ no, na afei na ɛsɛ yɛyi ɔhene a ɔbɛdi ɔno Ansa Sɛsrɛku no n'adeɛ. Ahemfo no nso so no nnipa ɛsɛ ɔmo yi na anaa mpanimfoɔ adwane abusua no mpanimfoɔ a sɛ wɔtumi yi no ma obedi adeɛ no yɛ ntanfoɔ no mu baako. Kakra ne panyin nti hwan ne nipa a yɛde no bɛsi adeɛ so anaa yɛde no bɛsi akonnwa so. Nti deɛ ɛkɔkɔ baeɛ ne sɛ uh, kakra sɔre a ɔsɛ me akonnwa no yɛ me dea. Panyin nso sɔre a ɔsɛ akonnwa no yɛ me dea. Enti ɛkɔyɛ aprapre. Enti Antafo mmienu, Nana Atakora Maniampɔn kakra, Nana Atakora Maniampɔn no panyini. Enti na ɛsɛ yɛtumi yi mu baako de si akonnwa so. Na ɔsi ɛyɛ yɛ Nana Ansa Sasraku. Ɔsi Nana mu wɔ ɛyɛ akwa mu. Na deɛ ɔkɔbaeɛ no sɛ ɛbɛyɛ aprapre ɛbɛtɔ ɛyɛ Antamfoɔ a wɔyɛ anuafoɔ yi wɔn ntam. Nti deɛ ɛkɔkɔ baeɛ ne sɛ ɛyɛ Ɔbaahemaa ɛyɛ Kumdaa Nana. Ɔyɛ n'adwene sɛ ɔntumi ntena ase nhwɛ mma nkwadaa no basabasayɛ mma wɔn ntam. Nti sɛ na ɛbɛyɛ deɛ a, ɔde kakra no ɛbɛtu kwan na wakɔpɛ asase foforɔ de ama Kakra no, na Kakra no adi n'akondwa wɔ saa asase no so, na asomdwoeɛ atumi abɛtɔ ɛyɛ anuafoɔ no ntam. Na ɛha woyɛ dwɛnani na woretie me a, woyɛ dɔmani na woretie me a, tie me ha yie paa na wobɛhu deɛ nti a anaa wobɛte aseɛ deɛ nti a dɔmaa ɛna ɛyɛ aduana piesie the whole Ghana, from Akwamu, Abba Kumawu, Agogo, Abba Suntreso, Abba Aye Asumanya, Abba Aye Sunyan Patamu, Chira, Boma, Abba from Tepa, Ebesi Doma Hinkro. Dientia, Adwene Busia Wagana Nina, Dɔmaa na ɛyɛ Adwena piesie anaa Dɔmaa konnwa na ɛyɛ Adwena piesie. Dɔmahene na ɛyɛ Adwena piesie. Deɛ nti a ɛte saa no, yi w'asom na tie ha no yie because ɛyɛ very important. Now, ɛyɛ ɔbaa hemaa ayɛ Kum Daa Nana a na ɔyɛ ɔhemaa wɔ Akwaa mu. Na bere a ntanfoɔ no aperapere bɛtɔ wɔn ntam sɛ Nana Ansa Sasraku awu, ɛsɛ sɛ yɛyi ntanfoɔ no mu baako na yɛde si akonnwa so. Na ɛno nti na ɛkɔkɔbaa sɛ ntanfoɔ a wɔyɛ anuafoɔ ntɔkwa asi wɔn ntam na wɔntumi nhu nnipa a wɔmfa no nsi akonnwa no so no. Ɔhemaa ayɛ Kumdaa Nana. Nana no din no, yɛfrɛ no Kumdaa Nana. Ɔdene te sɛ dadeɛ. Ne din daa no, mɛkyerɛ wo aseɛ nkyɛ. Ɛnti, ahema no nso yɛ obi a na n'ani gye ɛyɛ kakra ho. Na pɛn n'ani yɛ obi a n'ani so ɛhye paa. Ɛnti na ɔhema no pɛ kakra n'asɛm Ɛnti ɔhenemaa no akoma mu a, ɛnka na kakra no ɛtumi ɛsi ɛyɛ yɛ nana ansa sasaku a ɔnyaa ne baabi kɔeɛ anaasɛ ɔwuiɛ no anan mu a, na anka ɔpɛ sɛ nka kakra no mmom ɛna na ɔdi adeɛ. Nanso ɛnam sɛ pɛn ne su se ɔmpene na ɛkɔyɛ aprapre nti no, ɔhemaa no a na ɔhwɛ ɛyɛ kuro akwamu adwene abusua no nyinaa so no, ayɛ n'adwene sɛ ɔbɛfiri kuro no mu na wakɔ akɔ akɔpɛ asase foforɔ na wakyekyere de ama ɛyɛ kakra. Nti Nana Atakora Maniampɔn Panyini anka ɛyɛ akwaa mu hɔ na ɔno nni akondwa wɔ akwaa mu na ɔnkɔpɛ ɛyɛ asase foforɔ na ɔnkyekyere na ɔmfa mma ɛyɛ atakorama ne apɔnkakra na kakra nso so nni ne hene wɔ saa bea hɔ. Nti deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ, ɛnam sɛ na ɔhemaa no ɛpɛ kakra no asɛm nti, ɛyɛ anadwo a obiara da ana ɔhemaa no ɛfrɛ ne mpanimfoɔ ne kurom a ɔne wɔn bɛkɔ nyinaa na wabɔ wɔn amaneɛ asie Enti dasuo mu na wɔsɔre sɛ wɔrekɔ akɔpɛ asase foforɔ a wɔde ayɛ kakra bɛdi adeɛ wɔ hɔ. Na aha ne deɛ woyɛ dɔmani anaa woyɛ dwonani a, ayɛ sɛ wobɔ mmɔden na wotie. Deɛ nti a, dɔmahene anaa dɔmaakonnwa na ɛyɛ Aduana piesie no. Enti bere a wɔsii wɔn akwantuo so a wɔrefiri akoa mu anante akɔpɛ asase foforɔ no, deɛ ɛkɔ kɔbaeɛ ne sɛ, ɔhemaa no fa ɔno n'akonnwa a ɛwɔ kuro no mu, don't forget sɛ akoa mu hemaa ne no, nti wafa n'akonnwa a ɔdi wɔ akoa mu de adi kakraki. Ɛno akyi, akonnwa no a Nana Ansa Sasraku te so a yɛrepɛ obi de no asisi no, saa akonnwa no nso yɛafa. Ɛna yɛn nananom nkonnwa ne nkonnwa a tumi wɔ mu no fa kɛseɛ no nyinaa no, Nanaba yɛ ɔhemaa ɛfa ne nyinaa ɛyɛ kum da nana ɛfa ne nyinaa dasuo mu na ɔne kakra ɛne abusua nkaeɛ ɔmo tu sa na ɔmo yɛ sɛ ɔmo nante akɔ akɔ akɔ akɔpɛ ɛyɛ ɛɛ ɔmo tu bata rada sɛ ɔmo kɔ akɔ akɔpɛ ɛyɛ asase foforɔ ɛde ama kakra. Nti nkonnwa no a ɛyɛ mpanimfoɔ nkonnwa, sɛ wote me wote m'asɛm a meka from the beginning no a, ɛyɛ yɛn nanabaa a yɛbɛduru berɛ a yɛbɛduru ɛyɛ akwamu first queen mother a wɔnyaa no wɔ akwamu no yɛfrɛ no esi dumaa esi dumaa saa esi dumaa no wanwu Tete abakɔsɛm kyerɛ sɛ maame no nyinii ara duru mpɛmpɛnsoɔ sɛ mpanimfoɔ kɔɛ na ɔte n'akonnwa mu adane statue. Ɛnti ɛnɛ saa statue no wɔ dɔmaa sɛsie a a mekɛsɛ yi. Saa statue no siri dɔmaa aboabo number three. The whole Ghana ɛdwene na nyinaa ti ɛne aboabo number three. The whole Ghana. Aduanafo a ɛwɔ Ghana nyinaa ɛne yɛn a ɛwɔ aburokyire nyinaa. Yɛti ɛne Dɔmaa aboabo number three. Ɔbaa hema a ɛyɛ the first queen mother a yɛnyaa no ɛwɔ Akwaamu a yɛfrɛ no Esi Esi Duma. Saa Esi Duma no wanwu. Onyiniyaa ɛdane statue. Ɛnti berɛ a yɛ nana Krum Daa Nana faa Atakramani Ampɔn Kakra yɛɛ sɛ ɔne no retu kwan na wakɔpɛ asase foforɔ akyekyere ama no de adi ne hene no, ɔrekɔ no, ɔfaa ɛyɛ yɛ nana ne statue, ɛyɛ Duma, na nana ɛsi Duma statue, ɛna ɔfaa ɛyɛ akundwa kɛseɛ a ano te so a asɛ ɔhemaa no ɔfa ka ho, ɛna ɔsan fa akondwa a ɛyɛ ɛyɛ yɛ nana ansa sɛsrɛko akondwa a nka yɛpɛ obi asi de no asi so no ɔsan fa ne nyinaa ka ho ɛnti ɛnam sɛ akondwa kɛse a ɛwɔ abusua no mu ɛyɛ aduan abusua no mu ɛkɔkɔ di dɔmafoɔ nsa mu no ɛno ɛna ɛma the whole world the whole Ghana the whole Africa Adwen abusua nyinaa no Adwen abusua nyinaa no Dɔmahene na ɛyɛ Adwen apiesie because akonnwa kɛseɛ no nyinaa no ɛhɔ na ɛkɔkɔduruiɛ. Nti wɔduru Aduagyiri no a wɔsettle hɔ for some time no ɛna Nana Atakorɔmani Ampɔn Kakra no ɔfrɛɛ ne manfo, ɔfrɛɛ mpanimfoɔ no nyinaa, ɔfrɛɛ ɔbaa hemaa, ɛne ɛdwe n'abusuakuo no a wɔdii n'akyi baeɛ n'abusuafoɔ mpanimfoɔ a wɔdii n'akyi nyinaa na ɔse a ah, moayɛ adeɛ moakyerɛ dɔ de akyerɛ moakyerɛ me sɛ modɔ me na moakyerɛ me sɛ saa modɔ mo man mompɛ sɛ basabasa bɛsi mo man mu Ɛno nti na mode me aba ha na moadi m'akyi abɔ me kyidɔm. Nananom, moayɛ adeɛ, kuromma, aduane abusua, moayɛ adeɛ sɛ a modɔ mo man na ɛbɛyɛɛ dɔmaa. Enti baabi a dɔmaa ahenkuro no, dɔmaa firi yɛ adoagyiri. Berɛ a yɛfiri akwaa mu na yɛnante bɛbɛduru adoagyiri Ɛna yɛ nana Atakorama ni ampɔn kakra. Ɔhwɛ sɛ yɛde akondwa akɛseɛ no nyinaa di n'akyi. Ɔba aheman mu a, asɔre adi n'akyi. Ɛno akyi kakra, adi n'akyi. I mean sorry, abusua mpanimfoɔ adi n'akyi. Wɔn afa akondwa akɛseɛ no nyinaa de adi kakra akyi. Nti kakra no kɔ sɛtereɛ ɛwɔ Adoagyiri no. Na ɔse ah in fact nananom mo ayɛ bi. Mo akyerɛ me sɛ. modɔ me, na mompɛ sɛ basabasayɛ bɛsi mo kurom, mo man so nti na mode me aba ha na moasɔre afa akundwa kɛseɛ adi m'akyi. Mahu sɛ saa modɔ mo man. Ɛhɔ na dɔmaa no firi baeɛ, ahenkuro no nka ho. Ahenkuro no yɛbɛka sɛ bɛduru kwan a yɛfaa so yɛnya ahenkuro. Ɛnti sɛ yɛka dɔmaa a, kyerɛ sɛ wodɔ wo man, nti woba ahenkuro a, ayɛ dɔmaa ahenkuro a, Dɔmafoɔ, yɛdɔ yɛn ho papapapapapapapapapa. Ɛnti berɛ a ɔmo duru ɛyɛ adoagyiri ɛtena hɔ for some time no, ɛna ɛyɛ yɛ nana kakra, nana atakora mani ampɔn. Ɔyɛ sɛ ɔsɛ saa deɛ a, ɔmo ayɛ mɔ nsaa sɛ ɛbɛyɛ a yɛde bɛhyɛ nana aa ansa sɛsrɛku animonyam ɛwɔ n'akundwa a na bedi na yentumi mfa mmoa nkyekyere ɔman no mma Adoagyiri man no ntumi nkɔ yie. Nti wɔbɔ nsaa, nti bea a wɔtenaeɛ a wɔbɔɔ nsaa no, ɛhɔ na ɛma yɛkɔkɔnyaa edin Nsawam. Nti Nsawamfoɔ, asase a yɛfrɛ no Nsawam, ɛyɛ Dɔmafoɔ, ɛyɛ Aduanafoɔ yɛ na yɛkyekyereeɛ. Nti berɛ a yɛte hɔ no, ɛna ɔbaa hema susuw sɛ, 'Ah, aha baabi a yɛbɛtena yi, nkongua yi, deɛ tumi wɔ mu akongua akɛseɛ nyinaa na yɛapagya de aba yi. Yɛanhwɛ biribi yie a, atakorɔmani ampɔnpanyin no bɛfiri akwaa mu aba ɛne yɛ abɛko so ɔba abɛgye akongua akɛseɛ no. Ɛnsɛ bɛyɛ a, momma yɛntoto so na yɛnkɔ yɛn anim nkɔpɛ asase foforɔ sɛ ɛbɛyɛ a, sɛ atakorɔmani ampɔnpanyin ba a, ɔne ne dɔm no a mo mma mma mɛto yɛn, ɛna mo sii so na mo nam ara mmepɔ yi so. Wɔn nante kɔ akyi, ɛnti wɔn kɔkɔ duru bepɔ bi so, na wɔn sane sii asase no so, na sɛ asase no da so kama. Na mo wɔn sɛ abrewa ɔbaa abrewa na ɔbaa hemaa a ɔrebɔ bepɔ. Nti ɔhwɛ nante a ɔnanteeɛ no, na ɔduru asase a wɔdiscoverɛ no so no, na ɔse, ebuoo, menim sɛ kwan wɔ se a, anka mantena adwagyiri, na anka panyini, atakramani ampɔn, panyini, ɔba abɛto yɛ na ɔbɛku yɛ o, sɛ deɛ ɔbɛyɛ bia dɛ nka ɔmfa yɛ, ama nante abrɛ yɛ, oboo, yee. Nti oboo anasɛ eboo no a ɔkaeɛ no, na yɛde too saa asase no so a nnɛ yɛfrɛ hɔ Obo. Enti sɛ wokɔ kuro a yɛfrɛ no Obo a, aduane asɛmbo si hɔ. Ayɛ ɔkraman a gyata, I mean, egya etua n'ano. Enti yɛfiri ɛyɛ Obo hɔ na wɔnante baeɛ na wɔsan baa ɛyɛ Asumanya ayɛ Asanteman mu. Wɔbɛkyekyɛ Asomanya. Adwanafoɔ korɔ no ara ayɛ abusua, Dɔmaa abusua, Adwanafoɔ korɔ no ara no, ɛna wɔsan kɔkyekyere kuro a yɛfrɛ no Kumawu.